Фатих Хөсни әдәбият өлкәсенә шагыйрь буларак аяк баса. Аның Дөнья матур миңа шигыре 1927 нче елда ук Безнең юл журналында дөнья күрә. Әдип пьесалар иҗат итә. Ләкин тора-бара ул проза өлкәсенә күчә. Язучыга киң танылу алып килгән әсәре исә Йөзек кашы повесте була. Повесть Бөек Ватан сугышының иң кызган вакытында туа һәм 1942 елда Совет әдәбияты журналында басыла. Әлеге чыгарылышта без әсәрнең үзе һәм автор турында истәлекләр белән бүлешәбез.
Фатыйха Вехси, ялгыш булса, ул сигезенче елны туган. 1908 елны. Күп бер яктан миңа якынрак бу кеше ни өчен дигәндә, чөнки э, туган җирдә Теләч ягы, Мәтәскә яклары бездән ерак түгел. Мин үзем Кызылдыз районы дип аталадыр ул вакытта Котлыбыкәштә укыдым. Һәм икенче яктан ишетеп беләдер идем, Фатих Хөснинең безнең як кияүе дип, ул аны хатыны Мәрфуга апа безнең як кешесе Балык бистәсе ягыннан икән дә ишетеп беләдер. Ниндер ул да якынлашты да күпмедер инде бер яктан туган җирдә. Сез Теләче районы Олы Мәтәскә авылында урнашкан олуг каләм остасы, халык язучысы Фатих ага Хөснинең музей почмагында. Әдәбиятыбызның кабатланмас йөзек кашы булган әдип

Үзенә хас, үзенчәлекле, юморга бай стиле белән укучы күңелен яулады. Без инде аның 30 э, ел җәүлек сукмагы кебек күләмле романнарын, демократик үзгәрешләрне э, яктырткан бер туган Таһировлар драмасын Күп санлы хикәяләрен, үзенчәлекле татар әдәбиятында шундый бер юморлы, шундый бер халыкчан тел белән язылган үзенчәлекләре, үзенчәлекле хикәяләре аша беләбез. Һәм шулай ук, әлбәттә, аның Йөзек кашы повесте. Әлеге Йөзек кашы повесте нәрсә турында дип сораганда, кемнәрдер аны мәхәббәт турында дип әйтер. Кемнәрдер аны хыянәт, мәкер, дустының мәкере турында дип әйтер. Ә кемдер кеше холкы, кешенең э, характер үзенчәлекле, каршылыклы характеры турында дип әйтер. Әлбәттә, болар өчесе дә хаклы. Әсәр э, нәкъ менә шушы үзенчәлеккә э, корылган. Монда ул бик үзенчәлекле сюжетлы әсәр, үзенчәлекле. Һәм әлбәттә, әлеге әсәр Үзе әдәби яктан да, тарихи яктан да әһәмиятле. Әдәби яктан аның әһәмияте әйтеп киткәнчә, аның шундый кызыклы, мавыктыргыч сюжетка корылуы, язучының язу манерасы, геройларның менә бу психологиясен, аларның хис кичерешләрен ачуы һәм дә аның язучының менә шушы осталыгы Булса, әдәби әһәмияте, ә тарихи әһәмияте аның шушы әсәрнең әдәбият тарихына яңалык алып килүендә. Әле 20-нче елларда безнең бит инде Такташлар, Хәсән Туфаннар, шул чорда Гомәр Толымбай, Ирсә Эмир Фатух Хөсниләр дә шушы әдәбиятка 20 йөз башында туып, шушы әдәбиятка килгән кешеләр, алар инде инкыйлабны кабул иткән кешеләр. Әмма шул вакытта 20 йөз башындагы иҗат иреген тойган кешеләр һәм шуңа күрә 20 елларның ахырына хәтлек шул иҗат иреге әле дәвам итә һәм инде 30 еллардан кысу башлана һәм 30 елларда 32 елда бер съезд була һәм 34 елдагы съезд инде социалистик реализм методын раслап куя һәм ул социалистик реализм методы кабул ителгәннән соң язучыларга инде бер генә сыйныфның ихтыяҗларын канәгатьләндерү ул бер сыйныф позициясеннән генә язу революцион көрәшне генә мактау әдәби әсәрдә коммунист образын сурәтләү Инде мәҗбүри диярлек коела һәм мин инде алга таба сезгә әйтеп китәрмен бу өлкәдә Фатык Хөснинең дә һәм башка язучылар да кебек хәйран гына шелтә алуы һәм сабак алып, аларны менә шул кысага кертү процессы була менә шушы 30 елларда һәм инде кырыгынчы елларга таба инде э, әдәбиятта бер төрле хәтта вулгар социологизм дигән чорда булып ала бит әдәбиятта шушы чор килә һәм инде сугыш чорында э, йөзек каршы әсәре мең тугыз кырык икенче елда языла һәм менә сугыш чорында әсәр фатих хөсни Йөзек кошы әсәрен яза. Анда игътибар иткәнсездер, анда бит э, коммунист образ да юк, социаль э, аермалыкларны да автор күрсәтми. Менә кешенең кеше җанына, кешенең холкына, кеше бәхете мәсьәләсенә игътибар биреп язылган әсәр. Һәм менә бу укучыга көтеп алынган әсәр Була. Бердән сугыш вакыты халыкка юану кирәк. Безнең халык бит бик ярата э, әдәбиятны, сәнгатьне бик ярата. Әдәбият укып юанган халык безнең халык әдәбиятка мәхәббәте көчле. Һәм менә шушы әсәрне э, сугыш чорында язылуы да халыкка ниндер бер э, күңел юанычы биргәндер. Әсәр Басылып чыкканнан соң, әлбәттә, бу әсәргә карата тәнкыйть сүзләре була. Мисал өчен, Гали Халит язучыны вакыт ягыннан аермалыклар килеп чыгуда тәнкыйтьләп яза. Әле бу әсәрне Фатыхысный 42 нче елда беренче вариант аның, һәм әле ул 60 нчы елны әлеге әсәргә төзәтмәләр кертеп тә яза. Нәкъ менә бу Гали Халит әйткәнне дә күзгә күздә тотып, беренче вариантта вакыйгалар Бик Ватан сугышында барган була һәм язучы вакыйгаларны Беренче бөтен дөнья сугышына күчерә. Чөнки әгәр дә язучы вакыйгаларны менә бу 20-30 менә бу сугышны сурәтләгән булса, Бөек Ватан сугышын сурәтләгән булса, вакыйгаларны ул күрсәтергә тиеш булыр сугыш алдыннан 20-30 еллар вакыйгасын сурәтләргә тиеш булыр. Әгәр дә 30 елларны сурәтли икән язучы, анда инде ул Шул коммунист образын, Сунфый креш вакыйгаларын ул беренчектә кертмичә кала алмасыя, ул үзенең әдәби әсәренә. Шуңа күрә ул махсус ала инкылапка кадәрге чорны ала һәм анда булган сугыш вакыйгаларында менә алар разведкага бару вакыйгалары айдарның төп героеның Усман белән барган разведкага барган вакыйгаларын ул беренче дүния сугышына күчереп куя. Менә андый үзгәреш кертә ала 60 елына.

Йөзек кашы булды шикелле. Йөзек кашы әсәрен яны ул вакытта халык җыгылып укыйдыр, җыгылып укар әсәрләр. Аннары авыл өстендә йолдызлар, авыл баласы бит хыялы ерак малай инде теге авыл өстендәге йолдызлар инде ул үзе бер могҗиза бит инде йолдызларга карап хыялланып каядыр бүтән җирләр бар бүтән планетлар бар әллә ни җирләр бар бездән авылдан тыш Безнең әле район гәҗитендә басылган шигырьләрдән тыш әле тагы дөнья бар дигән кебек. Менә шул Фатих абый инде өлкән язучылар арасыннан миңа тагын да якынрак булып тоелды инде. Ул шулай ничектер э, килеп чыкты. Аның тарафыннан да ул да мине ничектер иртә күреп алды шикелле. Студент вакытында ук игътибар итте ул вакытта. Инде мин бераз татар матбугатында исеме күренә башлаган иде һәм шактый җете күренә башлаган иде. Миңа игътибар анда бераз язучылар җәмәгатьчелек тарафыннан булды ул вакытларда, 60 елларда бигрәк тә. Аны да игътибар иткән булса кирәк минем кайбер язмаган язуларга, кайбер чыккан шигырьләргә карата, ул да вакытта бәхәсләштеләр. Бу минем иҗат турында инде әзрәк минемдән дә мөгез чыгарулар булды шикелле, күпмедер дәрәҗәдә. Шул минем кайбер шигырьләр бәхәсләр уятуга сәбәп булды һәм аларның өлкәннәрнең дә игътибарын җәлеп итте. 64 нче елны микән, 60 мин әле студент вакытта идем. Минем турда литературный газетта Рөстәм Кутуйның фикерләре чыкты, Рафаэль Мустафинның инде минем турда зур ул литературный газета бик дәрәҗәле исәпләнәдер, бик аны халык бик җырлы укыйдыр, ул либераль һәм демократик Газета сарала бергә. Анда чыгу бик зур дәрәҗә иде, исем күренү. Фатих ага да Литературная Россия газетында Шаги догоняющих дигән мәкалә белән чыкты. Бу татар әдәбиятында килгән безнең яшь буын турында иде. Һәм шунда берничә абзац минем турында аерым мактау һәм хуплау сүзләре язылган җөмләләр бар иде. Бу да инде миңа тагын да якынайтты бу аның шулай зур үзәк матбугатта минем турыда рус телендә бүтән халыклар да укый бит инде. Минем дә күпмедер популярлаштырырга дип әйтим микән, аның да ярдәме тиде. Тукай клубында Фатих Хөсни һәрвакыт җыелышларда чәчрәп чыгып чыгышлар ясый торган иде. Аның чыгышы һәрвакытта кызык була тора иде. Ул шул хәтле халыкчан иттереп, халыкчан тел белә, шундый уен-көлке белә зур мәсьәләләр турында да шундый матур иттереп әйтә белә тора иде. Без аның аның чыгышын бөтен халык залдагы йотлыгып тыңлыйдыр. Җәлеп итә ала торган инде ораторлык сәләте. Чөнки аның сүз байлыгы бик зур иде, көчле иде. Менә Язучының язу әсбәпләре. Менә кул сәгате, күзлеге. Ул авырткач, аның күзлек зур булган инде. Менә шундый күзлек өстенә әле ул яңадан шушы лупа белән эшләгән. Менә аның эчендә лупа. Менә өстәл календаре. Менә аның язучылар бүләк иткән язу машинкасы, ручкасы. Менә каләм, перо савытлары. Монысы инде аның төнлә тотып йөри торган фонары. Менә өстәл календаре. Монысы инде аның лампасы. Аның инде менә үзенең шәхси китапханәсе дип әйтим инде булган. Беренче полкада безнең үзенең китаплары урнашкан. Аннары ул кая барса да, бөтен кая барган җирдә үзенә алып кайткан шушындый брошюралар шикелле элек була бит инде әйме шундый әйберләр кайткан менә алар бөтенесен бөтенесен саклаган инде каян килгән телеграммалар да сакланган открыткалар да сакланган аннары соң менә бусында үзенең үзе җыйган китаплары менә монда бөтенесе дә менә монда аңа бүләк итеп биргән китаплар язучылар һәрберсе исемләп язып бүләк иткәннәр. Менә анда аның хатлары, менә бик күп хатлар. Менә монда бик күп мактау грамоталары, барсы да аста. Менә бу өстәлдә аның язучылар бүләк иткән сувенирлары, менә монысы аның Казан утлары журналы бүләк иткән. Ана язып, язып биргәннәр әле. Менә гантельлары. Бик арып китсә, менә шушы Таяк белән аркаларына массажлар ясап алган. Менәмсе проигрывателе, менәмсе радиосы, менәмсе аның сәгате. Фатих Хысни иҗаты мавыктыргыч, бай, нәфис. Менә аның теле бик үзенчәлекле, бай, халыкчан тел. Һәм вакыт үткәнгә карап, Фатыйх Хөсни әсәрләре үзенең әһәмиятен югалтмый, киресенчә, әле ул безнең бик күп еллар рухи хәзинәбез булып торачак. Ул безнең алтын фондына, татар милли хәзинәсенең алтын фондына керерлек әсәрләр иҗат иткән язучы. Әгәр дә без аның таныш булмаган әсәреннән берәр өзек алып укысак, китапның титул битен күрмичә үк, Бу китапны Фатих Хөсни язган дип әйтер идек. Фатих Хөснинең стиле шулкадәр үзенчәлекле, аны башка бер генә язучы белән дә бутарга мөмкин түгел, дип яза Рифат Свирегин. Чынлап та, Фатих Хөсни кешенең эчке дөньясын искиткеч осталык белән сурәтләү бәхетенә ирешкән һәм киләчәк буыннарга зур мирас калдырган әдип.